Ýahýa pygambar bir, bagyşlaň, bir fahyşa bir, bir zynaň içinde ulalan bir zenanaň kefi bilen kellesi kesilip boýun, bogazyndan boýur-boýur gan dökülen pygambar. Hazreti Ýahýa Ala nebina we aleyhissalatu wesselam. Ýahýa pygambar bir heleýiň kefi sebepli Kellesi kesilýär damyň gürrüňini Alla köklär bir gün açyklap aýdars inşalla. Bir gün iblisi görüpdir. Şeýtany. Iblis şeýtan aýdypdyr inni uridu an ansahaka. Eý Ýahýa diýipdir. Eý ýaş oglan saňa nesihat aýdaýyn diýipdir. Hazreti Ýahýa aýdypdyr kezepte diýipdir. Ente la tensahuni walakin ahbirni an beni Adam. Eý Allanyň duşmany, ýalan sözlediň, ýalan aýtdyň diýipdir. Seň nesihatyň bolmaz diýipdir. Ýöne aýtjak bolsaň şu adam oglanlaryndan aýdaga diýipdir, tejrübäňden diýipdir. Sen näme nesihat aýtsaň-da biderek zat aýdarsyň diýipdir. Ýöne şu adam oglanlardan gürrüň bera diýipdir. Onda şu adamlar üç tüýsli diýipdir. Bila ma'sumun fahum mislaka la naqdiru minhum ala şey. Adamlaryň bir bölegi pygamberler diýipdir. Olara biz hiç zat aýdyp başaramyzak diýipdir. Her ýere çörňeşýär, olar alyp çykýar diýipdir. Yahya pygamber aýdypdyr. Meni bir azdyryp bilen wagtyň boldumy diýipdir. Azyryba bilmedim, ýöne bir gün sogapdan alyp galdym seni diýipdir. Günä etdirip başarym ýa-da da pygamberlere. Näme boldy diýipdir? Onda bir gün akşam nahar şam diýäsde. Akşam gaza nahar ýeňde Şony süýji kökezdim, şony käriräk iýdiň we hemişe okaýan namazlaň okaýyp bilmän ýatyp galdyň diýipdir. Şonda Bäh Ýahýany ýatyrdym bir gije, ybadatdan alyp galdym diýip, şo bir senden bir şyr alyp bildim diýipdir. Bular bir. Ikilenji adamlar üç tüýsli lütda. Äwwelkisi pygamberler boldy.

Hiç kime hormat-da goýdurtmaýas. Näme diýip men muňa ähtiram goýmaly diýdiraýýas diýipdir. Mydam-da zeýrendirýäs diýipdir. Haý, mydam meňki-de şeýle diýdirýäs diýipdir. Ol okan haramlary oň dilinden halal diýdiraýýas diýipdir. Ol okan halal zatlary-da haram boljak bolsa şuny haram etmeli-la diýip agzyna aýtdyrdaýýas. Ony halan jüre çöwüp bäs ony diýipdir. Burny ýelli adamlar bar diýipdir. Rahatjak diýipdir. Olaň özi şeýtan mollaguly bir burny ýellendirip göbereňde näçe wagty bolýa diýipdir. Indi bir ikilenji diýipdir. Üç tüýsli adam, biri pygamberler, olaň aýşyşy aýdyp başarmadyk. Ikilenjisi halam zetdirýäs diýipdir. Emma üçülenji Fehuve eşeddül esnafi aleyna. Biziň giň görýänimiz şu diýipdir. Bize heýwir agyr gelýäş üçülenji diýipdir.

Oňa günäden soň bir halwata barýa, eý jan Hudaý ýalňyşdym men bagyşla diýýä. Zähmetlemez hiç bolýa diýipdir. Biz ýene muňa çörňeşýäs, ýene günä etdirýäs diýipdir. Bir ýene bir azan eşitýä, mesjid görýä, Kur'an görýä, wagz eşitýä, nesihat eşitýä, eý jan Hudaý men bagyşla diýýä diýipdir. Biz ýene muny günä etdirýäs diýipdir. Bir ýene günä etýä, ýene de Hudaýa men bagyşla diýip aýdýa diýipdir. Bizem mundan naumyt bolamyzak diýipdir. Ýöne maksadymyza-da ýetemizak, bize agyr gelýän şu bölek diýipdir. Biz muňa günä etdirýäs diýipdir. Hudaýyň rahmaty kän, ýöne Hudaýa meni bagyşla, meni gapyňdan aýyrma diýip dileýär diýipdir. Eý jemaat, şoldur şu mana gördüňler üstünden geçip barýas.

Päli salym, bizar gün Güneba günä etmeden. Ýöne ýalňyşýa, haý diýip bilenok, Baý wagyz eşitýä, bir topar oglanlar aýdýa-da, Aglaýas doga edip diýä, ýene ýalňyşyp şo günäni edýäs diýä. Şeýtana allanyp, şeýtana meňzeşe allanyp-da, tobasyny äpberamasyn. Allah, Allah diýmesin, äpberamasyn. Estagfirullah diýmesin äpbermesin. Şudur şuna dünýeden ötüp gitse, kyýamatda ak adamlaryň güruhundan girjekdir. Aý o jüre toban masgara etdigiň bolýaki diýse biri, ol ýüreginde ýalançylyk bolsa şeýle. Ýüreginde bizar güni bar, ýaňky ýanak ýalbaryp ýalbaryp Hudaýa meni sakla meni diýip duran adam, Ol päli salym. Ol Allaň dosty. Ol çyn musulman adam. Ine ak gürrüň açyklanp dur-da. Ine niýeti salymlyk. Indi hamana ýene ýaňky gürrüňi aýdaýyn. Iblis aýagyna kakyp gidipdir-de, Wä men ýalňyşardym, men biderek iş etipdirin diýen bolsa, ýo ol pälini üýtgedip barýar. Aýdypdyr ferişteleň ahynda girip, Şuňa jan inip üýtgese men şuň başynda bar diýipdir. Gözi päli harap-da. Şu näme çikare bolmaly? Bu saňa näme şuň çikare bolmagy? Meger mesulmy? Meger sen soraljakmy şo barada? Sen öz özüň bilen Hudaýyň arasyny dogurlamalyda. Allah bilen araň nurly salim etmelida. Hudaý bilen sen öz araň dogurlamalyda. Bu sen özüň soraljak. Ahyrky gürrüňde Hazreti Najaşiden aýdaýyn, oňam inşallah indiki hepde Hazreti Adamyň gürrüňiniň yzyny alyp gideris. Hazreti Najaşi radiyallahu taala anh

Padyşa, Efrigy, Etýopyly, Habeşeli, gara doganlardan we kyýamat mähşer meýdanynda hezreti Bilal ýanak ýüzi ak bolup turjaklardan. Allanyň dosty Hazreti Nejaşi. Bir gün muňa bir hoş habar gelipdir. Eý erzişli, bahaly, gymmatly eginbaşlarda Eginlimiş, geýiglimiş. Teberrük okap bereýin. Duhile alen Najaşi razyýallahu taala anh fi akibi ni'metin we aleyhi atlas we huve mursil. Heý bahaly egin başlary geýigli tagtyň üstünde oturan ýöne mübärek kellesini etek edip sallanyp oturanmyş. Bir zada narahat ýaly bolup.

Rawahu Ibn Abi Dunýa. Eý, bendäm, saňa bir nygmat bersem, şony tekepbürlik bilen käbir alma diýipdir. Şony mellik bilen käbir alma diýipdir. Bu meň öz gelmelisi maňa bolmalysy şylakym diýýärmi diýipdir. Bizde bir keýfini göreýin-le dünýäň diýip-de o barnama girama diýipdir. Eý bendäm saňa bir nygmat bersem, şony heý bir ejizlik bilen, pespälçilik bilen, fürütenlik bilen ýüregiňi Allaň huzuryna salyp-da, Hudaýyň beren nygmaty daby diýip täwil al, nygmaty uzak bererin, kyýamadyňa-da zereri bolmaz diýipdir. Şol gelen mübärek derman söze amal etdigim bolsun diýip, Allahy Züljelalyn azamaty ýadyma düşüp, Hudaý bu nygmaty berendir diýip, tekepbirlik bolagamazsyn diýip we beýleki töwregimdäkilere ders bolsun diýip, kelläme etek sallap duranym şondan çürin diýipdir. Pespälçilik kökezeýin diýip, bir däde, bir ene, bir öýüň ulakany, bir jowan oglan, bu her kimki bolsun, Allah bir nygmat berende, ýagny näme, bu gürrüň bu mahala näme repti bar? Kamyl şu gürrüňe reptli. Eliňe nygmat gelende, Wah, päliň üýtgamasyn diýdigi. Eliňe bir gudrat gelende, zor gelende, pul gelende, ýa her bir zat gelsin. Hä, indi meň nobam diýip-de, niýetiňi üýtgedama diýdigi. Içiňdäki ozal aýlap berenje arassalygyňy üýtgedama diýdigi. Allaň gapysly Allahy Züljelalyn gapysyna ýykylyşyňy artdyrsaň artdyr, kemeltme diýdigi. Ýaradan eýämiz Hudaý Taala ýaşaýşyňyzy nur imandan